vonani ku va endla yini manjheni eyi ene se va hluvula ma swi twa hihi meyara wa ta ndhawu leyiwani aha kumbe hi yena loyi a vulavula le mithinini aye vavo njhani mani u file ngopfu mpfhuka hi hambana le midinini e ndzi vonile le midinini mani ku ri loko ni vulavula nga ri a mi khomi kahle awani hi n'we lava ku hi tekela timali se se a ni nte loko ri fikaka ni vutisetela n'wana ku mani ta vona hi swoo ma swi tiva ku hi fuma hi tikhuruku mani a ni ni sweswi ni yingiseri ra mehe sweswi leri ni na- ni ha- ni nga ri pfule ra ni rona ni ku two vula leyi hi ku viva Eh, se ni yingiseri ku nghena njhani hi ku khome buku ni nakambe swi vonile ku viva leya u nga ri ya ku viva viva leya a ni swi vonile ku va ku ri na xisolonyana hlamusela mintiri exi ma vona mfumo lowu ni nga wu pfula sweswi ni nga lowu ni wa- leyi ni nga yi pfula sweswi laha exa mani ni mi tshembisa ku ri a leswi a hi le ku khandleni leswi ni ri na ku ya mi akela yindlu laha kahle kahle i-r d p ya ni mi borhela mati laha kahle kahle ende mintirho hayi loko yi pfulekile loko mi ya mahlweni mi vhowuta mi mi tirha bo n'wana lowa mina a wu ta tirha kahle ivi loko nge tshami na munhu hi ku ri swikolo hi to pfula swikolo swa mavoko mm. ya ye hinkwaswo kahlekahle a ni hlupheko hi loko a kusiwana hi titablet awa u ta kahle a na ha yingiseliyana ku ta hi ta ku timali a ah, ya swa mali mi nga vilele mm, ah, ana ha mi tshembi na ah, swa mali ye a swiawamanidlela vakhegula timali ta vo vana va masiku lama mali se ha dyeyi a swi kuye kwilo wa janya a nga kona famba maketa a mu n'wi byela ku a se a na xitulu a nga xi ta xi kuma hala ka ya meya a mu ni hlamusela mhani phepha a na swakudya a swi le ndleleni um mi nga rivali ku Leswi hi swi vona ka TV. leswi a mi swi vona ka tv Eh, swa ti-fish oil. mi ta ta swi vona kwa mi ta ta swi vona maluleke u ta ta na swona ya he Ya ku khensisa se ya vhota hi swi endlisa ku yini kombe ku ni ya swi endlisa ku yini ta ku vhotela ha vo mani mi komba laha um la ka anc la Eh. mo fika mo cross hi ndlela leyi ya ka nhloko leyi ya ka nhloko leyi Eh. ya Oh. vana ni vona mi swi bisa sweswi a wu voni ke mi ba yin'we mhani phemu Oh, a ni bika ku tala Mm, mi nga a ni bika- lavi ku ku tala ku hatla u swi kumetela hi kahle e-e mi ba kwala ntsena mhani phemu Ayyo, manana, ya mi nge rivali. mi nga rivali mhani ta byela na n'wanani dyondzisa nhloko leyi na ye a teka pasi a ya bana mi hinkwenu mi nga na va pasi la mutini mi ya ba kwala ka ANC hi loko vusiwana byi herile mani pepu hawa nkomo n'wananga mi sala kahle wa ta ku ni tsakisa yini hmm. hikuva wu vulavuli hi mali eh, eh, hawa mali hawa hawa hawa hi swo n'wananga hayi nkomo mani hawa ni ta ku vhotela n'wana mina ta ku vhotela

exikolweni ku na nhwanyana un'wana u ta xikolweni a nga hlambangi kambe sesi boy a nga yi kamangi a nga kamangi eya ku va ko tshama na yehansi u n'wi byela ku ri ku humelela ni misisi wa wu vela liya a yi fanele u tshama se u ta cinca siku un'wanyana e-e vanhwanyana va ku tala va rila hi yehe wa wu vela un'wana u ta ku khensa u fanele u tshama na yehe thehe wena u n'wi byela u vula ku ri eya yi mara mina chava wena swi chavisa a n'wi tshama leyi u n'wi byela kahle kasi va swin'wana ka ku khensa wihi loko nga ri wena shema a nga tivi ku a ta a ta byele mani swi swa ku swa ku hlamba na ku sisi boyiwa njhani i harezi ke ni to zama u n'wi byela Ndrawini tatana Maluleke. Ndrawini tatana Maluleke. kuma hi ri busy na Eh, vona swani ku swi twa ma ha swi twi. Eish, Eh. ri ndyangu pfuka Hayi vukile ngo n'we baba. ha tshama na xitulwini ehi ni ta xi teka xa mihala Okay. ha monna ra xitulu xa mask ni na swihole swo mask nyana swi hlayile nyana mani beboo Tivela ku babo.

hi ku mi nga ha ma khoma swin'wana swa ku nga khomeki mani beboo Mm. ya Okay, yo corona ya koho mkhwa lowu. ha mi pfale corona ku va corona kwa Poxa kahle Belani. Yo xa kahle mama u nga swi voni ehe.

mayelana na mfumo lowu ni nga lava ku tumbuluxa wa anc a hi fambeni a hi fambeni hi ta susa vusiwana lebya la khujwana a hi fambeni vaakatiko va mina hi fambeni a hi fambeni ni ri famba na mina mijinini ekhoneni ya ka chingwalo

wa inkomu ya eish se moteka na ha o fo tlhoka o ta tshama kwana oh yo mask ya kole ya yo ha tshama kwana nje musinimbale kahle ya umbale kahle oh Oh, kambe wo hala ka mhani phephu mani e a hi mehe mhluri a na ku vona mhluri se eish ni te loko ni fika le kaya mani ni twa mhani va ni byela ku like eh, a mi tile fika mi va joyinisa leswa anc eya a ni tile ni va joyinisa ni va vutisa ku kwini va ku a wu kona wa humeni Eh, a na na famba ni kha ni maketa maketa nyana ntirho maybe munhu a xi ta kuma nyana ntirho xi kota ku xayela timpahla phela xi cinca exa Mm, kaye se- ya ha fuma hi kyp eyi, mintirho ya kala mani exi ave eyi hayi kusovela a ku nga- a ku nga tirheki o xivangelo lawu ti ku joyineni e lani te ku joyineni lani maybe ni nga tlhela ni kuma nyana xikipa xin'wana xa xa anc xin'wanyana xikipa ya se yi ya wo tata hi ku nghenile xikolo ta swi vona kwalaha oh ah ah u khome ANC hi boss u nga rivali ku is the future the future ya i ANC la yi ta ku hi kona hi ku tirhisana hayi South Africa dzonga mahlweni eish la a swi koteki ku ni nga ta tatela na van'wanyana no wo va byela va tala a ni unge va sayineni Oh, a ni kumexi a ni- a- Eh, u va vita hinkwavo mani hi ta eh, phela siku ra nhlawulo ra fika u nga ri khale ha mi nga vileli hi ta wina Ah, ah, ku na- ensiana yi vona vile mi hi nyika na mimask Ah, i- i- ah, hi ku ri yi- yi ho to mi nyika hinkwaswo se siku ra swakudya ri ta va rilo after ku hlawula u vona loko mi hlawula okay ya hi winile yo va hi mi paa hi swakudya hi mi paa hi tiyindlu hi mi paa hi tithoyilete mati hinkwaswo Mm, hayi hi so i tatana malooks man eish la ta tsutsumela kun'wanyana kahle kahle joyina la ka mali ya ta va byela and then na vanghani va ku tala phela ya u va byela hinkwavo mani hinkwavo okay hayi so mani ya u famba kahle na jara hey can see ya aye a maski wa wena nkomo eish wa vona loko u famba ku laha u nga khomi nyana e wa vona loko u va u tisirhelile so a mavabyi laha hi nga le ndlwini ka wa okay ya nge ku kondrombeli ngopfu okay Amor, mwanangu, mfukile. Mfukile. Mama mfukile. Mm. Ngwana mi lo bhaka ya ngene mi bya swin'wana swi ni khomi kahle ma tiva. Yini n'wananga? Swi lova ku ri hala handle hala musa ku rini. Eh. A ni jikela ku hi ta hi ta hi nga ri na nchumu. Ku vula xiluva. Ku vula xiluva. A ku me mpahla ni lomba hi yena.

mandla awethu matla aruna matimba ya hina ya na khensa na khensa ku va mu twile mithini lowa ni khuwela na tshemba xibele tindleveni na tshemba mi la ku twa leswaku maluleka u yi khomele yini tanihiloko mi swi vonile ku ri van'wani van'wana mi tile mi ta joyina la ka mina hi joyina anc leyi sela ni te ku mi tsundzuxeni ku ri kambe ma swi tiva ku ri ti-election ta fika mos ene anc anc yi tibyele swikulu hi n'wehe vaakatiko va khujwana ma ri na mina mara ya hi ku ri anc a yi mi tshembisa leswaku yi ta mi akela tiyindlo ti-rdp leti a yi ta mi akela hinkwenu manana toilet ekaya u nga vileli xihambukelo hi ri ku ta e hinkwa e hinkweswo mani hi ta famba hi vita tilori ta mati loko a yimelela wa ya ku borhiwa hi ku ya yo yimela ku borha ya ta hlwela se loko va ha borha hala kun'wana tilori ti ta va ti nghena hi ri swikolo swa mavoko hinkwaswo a swi ta pfuleka mintirho hi loko yi pfulekile na ma ha ri na mina comrade hi ri nhlupheko hi loko u fambile emugangeni wa hina wa khujwana hi ri vusiwano baji ra vusiwana lahla leyi

na majita lawa vona so ni tsale number phone ya wena at least mi ta ku loko ni vhaya laha ni ta ku fonela tlhela hi hlangana hi vulavula mina we mara xo ku loko obvious mina u ta vhaya va munhu na munhu xo me mi king gumede xap vanhu va ni vita king gums va twisisa ne mm. ya no ma ni ri la dan village laha we ni byela yini vhela xap vona ni tshame na majita laha nto loko ni ku vona hundza hi laha ne ni twa ni khata ni byela majita lama nikuxapi ma ni xeweta xinhonta ni xavi saseka so u tshama kwala khujwana mm, tshama kwala khujwana okay a n'wana kahle xa so ni byele laha mabebeza u na munhu kwala khujwana hawa a wu na munhu xavi na mi laha khujwana a ni na munhu mara ni na munhu xavi ni karhele ku everyday ni huma ni ri etani ta khujwana kuma ku a ni na munhu wa vona mm. so hi ku na ku vona nga ri u jahile vona ni gebe la sewe wa vona ni mm. at least kota ku ringa ya mina wehe foni mara sure ku ri a yi dzura u na munhu na mina na munhu mina hi nga va munhu na munhu if awu mind mm. ni gebe la sewe kambe u ri we lulama ni eh. ya mara ni ta tsaka ku baby lulama mm-hmm. vona ni ta ku belela ni eh. u va xapu na the best sure

yindlo yi la ku tliliniwa xiluva u nga ni byeli ku tolo u yindlele u dye tolo ri namsa u nge byi dyi xiluva u muti loyi nge thule a nturi kona va famba ku vulavula nga vileli

kumela yini phela eyi tatakindana ni kumuniri eyi khale ni kha ni lana naveta ku va ku ri opportunity nyana kahle nje a ku na munhu kwala va nga ta juma va nge koti loko se eh, phela loko ni kha ni ta yihala ni kha ni tsakanyana loko ni ku vona ni ku hayi n'wana lowo wa ka khehla hi lwini se so yini va kotsakanga mara na va nyika mintirho hinkwayo na swibye leni ku va ni ku kurisa na rivala na na laha patwini hi mkholo ku fa ku kukula epatu leri hinkwaro e n'wana va nge ni nchumu hi mali ya papa wehe hi mali ya papa va xavelana swilo va tlha va rhuketela na mali mena va rhuketela mhana wehe u va u va u swi lava byela vapapa va hlamusela ku phela e me misati leyi mi nga n'wi tekala mina yi nge tshamisana

Yeah, man, man, man, take us one, man. Ah, mi nga va ri le ku te yi le Eh, khale laha mati ma luleke vanhu va nga tisi mali loko yi khome n'we Eh. swa ku swilo swi ta va swi ti ri mi lungile. khome me- mi khome maluleke Ko- i nkomo mun'wana ti mi- i mhaka ya kahle i i mhaka ya corona ya mati bya- hama lawa a yi dlayi corona lava ni mali eh, mfumo lowu yi rhangelaka sweswi mfumo lowu mara loko a yo botela n'we mali leka swilo a swi ta luma ni khansile mani Hi ta swi vona. mi va byela va ta twarisele ka mele dangi dangi mun'wana

Peka kunjani? Ah, eh, nefo, wena vita xipeko. I mhaka yini? Eh, phela loko u ni vita xipeko, u vula ku mi phela ni hluphekile kahle kahle. Phela mi a ni hluphekanga yena. Na swi tiva so. Mi mi hluri, mina ku kasi wa nga ku advise. A xonto. Sure, kunjani? Loko kunjani? Ah, na mina hluphekile. So, ta ri ku. Ah, no mam. Un'wana ka mina la mina. So, swi famba njhani? Mhaka since last nyana no ku vonile, ha zangi vulavurile phela. sesifamba kahle le kae se tako yini ko lula le riho a va ta like if ni ku khomela timhakanyana tin'wanyana vulavula hi a va ta ku like since like mina we ri vanghana so like a ni tshama ni kha ni hleketa hi wehe hi ku like a ni tama ku va na siku leri nga ri ku eminete kumbexana ti-second ti nga ri ti nga nyana ta hundra ni nga hleketangi a ni swi ku twisisa a phela mina ni nga ta ku byela ku xi phela munani mina ku rhandzi mina ndi khale ni kha ni ku rhandzi mina se ni la ta ku hi tekanyana i friendship ya mina na wenyana ni ku rhandza swa namuntlha khale ni kha ni ku rhandzi xiluva kumbe ka ni vhele ya vona swa ku a ni nga ti ka byela since like ya a hi tshami ri ku vona vona ni like u tshama ri busy ni tshama ni ri busy so a swi tekanyana nkarhi ku ku vona a u ngo smayile a nga kota ri khomela timhaka ta kahle we e hmm? e why why so yi kasi ta ku yini man aw a ku na rhandzi hi muna ende khale kha ni ku rhandza like ni tsakise ni endle n'wanuna exikarhi ka vanhu kumbe na ku rhandza wa ni rhandza o oh, ni nyana haki nyana

vavasati a hi va ka n'wina bote hambani vavasati hi yo lovola hi mali ni n'wi vonile hi ku tshembekela mufundhisi ku tlula mina ni nga wanyonyo anc nyonyo anc tanikhehla khehla ya ya joji Mm, ha namuntlha ri tlhave kahle ma ha ni ta ni ta ni ta lava na ni tsakonyana ha na ku vona loko yi tswakile ha kasi a wu ni kohli joji ma

a nga za lavi na gilazi ya wayeni joji na ku vona ku ri u twa nga ku i wayeni a wayeni mati leswi Eh, ah, ku na nkingha. Mati, wayeni. namuntlha u lava mati joji Mm, a lungha. ku ri moya wu karhi wa ehla Ah, we- eh, wayeni, wayeni. maluleke u fambile sweswi a fambile N'wana bava. Eh, eh, nghena nghena nghena ku na munhu loyi

xibedhlele u nga ni byeli xibedhlele a ni lavi xibedhlele ni ku byele ku ri munhu a hlangane na na va ka voho hansi a ni lavi swa xibedhlele ayayayayay ngamunyika phasele byela xibedhlele

Mm, phela ni lava ku vona u tshama u tsakile ni leswaku leyi ku tshama u borekile ixi u ndzi tshama mbilu vona breaking in pieces so ixi oh. mali at least nyana xi ta va right nyana ni helela mhani va tikulu

sesi u ya kwini u ya dorobeni e ni ya dorobeni na misava ya malekela ni ri mm. ivi leswi swi ni titwa moya ka ku ma tlanga ni ri mm. loko ma ni hlambile loko ni vuya ni ri ku mm, vuyela na tintangu na tintangu a ni ri na yini xin'wana na na tizimi ni ta vuya ni xave hinkwaswo na tidanuni na tikhasitede hinkwaswo ni ri e titwa moya ka yona

tikolota tiva hi mhaka wena swi tiva hi mhaka yini manje hansi ka nkuwa na ntombi liya meyara yi tshama hansi ka nkuwa so hayi mani vona hi bava wena ka u ri munhu un'wana a wu lahlela cold drink vona yi mani ku byela vona mhaka leyi ya ku ve ya mena wehe kanyi mani u nga fambi u tivisa tiko va ta ni teka njhani meyara so sula milawu mani ta miyela mani vona mani kanyi mani mani bava mani

se a ni tivi ku nkingha ya koho nga va u yi tiva ta tirha nchumun'wana va endle loko ni tshama ni ehansi ni n'wi vutisa ku ri mama ku na problem wa u ri na mabyebe a ku yime ni tolovele ku tirheriwa a nga kahle a ridza loko a vona n'wehe loko hi sela a wa ha hleka ku munhu ka ni mi yisa mbilu kule mi nga ta tsandzeka na ku ya tirha ku mi tirha hi vanhu meyara mpelampela a tsandzeka ku ya tirha hi mhaka ya n'wana na mtala na vona no hatlana na vona loko u va tiva nga ta mina

se loko fanekele faneke yi badelana e se thema wena byela switori muna se hinkwato ku penga ndlela leyi swi na ha hleketa ku hlaya na roteza ku xa pfuna thema wena ni kota man'wana ku tala too much se u ta swi vuyisela ka mina e xingona muna faneke u twisisa sweswi ni ku ni ri ni sweswi ni vila ku penga u nge twisisi muna thema wena xapu wena na rin'we xapu muti lwa ri rin'we mi tolovela mathaka mi tolovele ku khurukha vanhu ni mhaka vona e manyana wena e nga ni ku thama wena yona

eku se ni ri malembe u yi vekile na ya na ni ta heta ri lexi xa mubyana wela ni ri eyi tsotsi yingisela mina sweswi na ku byela wa n'wi twa musi ni ga two hours heyi tsotsi ni ku nyika two hours wa ku heta datenga a ma veka mali ni ku byela ku veka koho ya ta ri ma fana mi va yi teka va n'wi tele xitori we man afsek ta pfumala thema we xa sukela kwala

i thyaka leswi ka swi nga mi tele yini kwala sesi a ni tangi hi swona swesweswo tele yini mara i ncini xi za swi ku susakaka ngo ta yimala u endla leswi mara sesi ndzi byeleni loko no va ni ri na mali a ni ta endla meyara u dya ku nandzika yena sati wa yena va tiphina se u tlha ku ni byela ku i vusiwana byi ku endlaka swona vusiwana hinkwabyo ku ri i vusiwana byin'wana bya ku nghenela na le nyameni wa vona loko ni ri so ni famba ni susa byo vusiwana lebyi la vususa njhani vusiwana ku von'weme a mi ri so na meyara seso ni vone swihundla hinkwaswo swa khehla se ni ku bidere yini ni teka vanhu va mehe hi famba ha joyina a n c njhani ku va mi teka ti-ten rand ten rand na tien'hweti e, e, yin'wana na yin'wana a yo rhumiwa mani va ri murhumiwa a nga dlayi mara mi dyile mali ya yeneendlaku a hi khomisani ndlela hi famba hi ya le ka mehe wa teka tifomo

Woto ah, ni ri mani na hi lexi xitori Ah, musikimo mona ka dya musikimo. ANC ANC. Hi nga aka hi mani. Maluleka Aka ngi maluleke. ANC. Hi ku ri ni la ku mi pfulela yo ximfumo. Ai pfuriwa ai pfuriwa

n'wananga vanana ni vona ni ri xo tha lexa pompi na xi tiyisa laha mhani hi ri Ah, minjhani bava? A hi pfukile. Hey, hi pfukile minjhani na? Hayi, hi ta hi dzumbile. Hayi, ni dzumbile bava ma. Eh, se namuntlha wa nga ri ku lo pala ku tirheki na. Kumele. Ah, se mi hleka yini? Kambe mi mani bava? Ah, mina ni George. Oh, oh, oh. Ami la mani kambe. Ah, lava vo tshama tshama laha lava tirhisanaka laha. Esesinyana luya. wo ku xavisa maluleka byi tsakini bava a byi tsakini bavao ndzi na hina mava mani waletana nduwe u ni n'wi landza maluleka u ta tiva kahle ti famba hi movha ka mutini hi movha hi movha ka muti

umole ka ka ka maluti awenze ukule ka maluti ana joina ni like usungule ntlawa n'wana wa anc se like a famba ka gwera so a hi ya joina like ku maybe ta kota ku manyana mintirhonyana since a ni hansi swaku like a hi mitlawa hinkwayo. ya hi nga joyini leyi u ya joyina ntlawa loyi wehe wa k y p lowa ntlawa lowu ku nga khale na khale loko a wu yi dyela timali wo fambisa mani

khehla yo meyara Eish. a ku swilo yini Eh, hayi titshika yi un'wana u khumburisi sweswo mani o yi tlangi Yes. ta mi ta tlakula laha yi swakudya swi fikilo ya eish mi swi dya kahle ha ma ta kuma swin'wana tlakusa mukhapu tlakula ni kahle tlakusa mukhapu na ma hlamusela georgi a ku yini tana nato Mm, ah, malooks man mm. na hlamusela ku ri malooks man leswi nga hi twa le mina khehla ka leswi vulavula man mm. a wu languto khehlo njhani nakutiva na wona kutiva joji mm, yena a nga cincisa ririmi a ku hi vomomo swi vona hi bye heta lebyi hi ku hlevile se u dlina u hundzuka muxengi ah, judas malooks na mundu ka judas mm, a kombela khome mi khomeleni mr malux lesafambi kahle ah georgi ah, wa swi to kumbe na we hayi so eh, so a ni hlamaku waye ekhehla ala ku eh, muluthanyi e muluthanyi a nga ku lwisana vanhu vaakatiko hi a va ni zondzile mhaka yin'we impela hi so mone se mina hi ta tirha swin'we ah, mani loyi a wu nga vileli wehe lexi a xi lava ku ta xi kuma mama na wa yena va chava ungaza chava mama mama muna yi ungaza tin'wana ku lunga like yi nga ku mfundhisi u vula ku

ha yi khoma na tibege eh Em, ai, me ndai me mlenge mwa kwani xitulu swa Voice Limited. eh Mm, sa ma Mina ku- eh, mayor eh Eh. le ni nga ya koleni ku lavela ntirho ka Eh, mayor eh, eh, ya yelo. se n'wana ka mayor lana Eh, ai xinkinga yiku la swo tala swi- eh Mm, se va teke nsati un'wanyana se nsati loyi u tela n'wana un'wanyana le mutini Eh. se it seems like nga ku va ringana hi malembe Eh. se masitovhele a vanhwanyana vhele va nge chayisani ngopfu loko Swi ri se u tano. vula yini u loko kutani n'wananga xiluva ni ri Eh. a tshama a kha a hlupha xiluva yi- loko a a fake endla swa swa mintirho so a va fositela ku se va ze va- va va n'wi pulanela na ku n'wi hlongola se va n'wi hlongorile ka ka va papa se yena u n'wi amukela n'wananga Eh, mara nitangisa va ku- tata hi khom hawa Mm-mm. se ni ku humelela yini u n'wi teka hi vesi mani wehe n'wananga vukholo na nsati no vula ku meyara ku ya twa kun'wana vo kwala yi ta va njhani a va nge ta va nga vi na kona va nge na wena ntsena mi ri two mi ta tiva ku mi ta yimela loko meyara va humelela murhi ku ri ha tindlhavi hi swo mi nge yawisanyana mukhweloyi

ayi n'wananga heyi swilo swi le ku ni tikeleni n'wana mehe sweswi ni vonaka kwala na vafana lava rhasaka kwala heyi va le ku ni hlupheni vutomi byi ni cincerile nkati ni n'wana mehe ku ri swilo hinkwaswo swi lo sala ku va xisiwana kahle kahle ku endleke yini papa swi lehe ngopfu n'wana me swi lava u kuma siku u ta u ta ni cheka kahle u ni ta ku byela xitori hinkwaxo ni ta ku byela xitori hinkwaxo n'wana mehe heyi ya na moya mehe a wu kahle Come up! namuntlha Eh, se va ni vita Come back! n'wana mehe okay mi ta sala ni ta ku kahle inkomu n'wana mehe inkomu mama kokwana loko u ta yi amukela mara a hi tivi ko va ku ya ringeta swi vona kwaleni a hi fambi n'wananga ku ri hi pelerile ku ni xi nga ta xi endla ta hi famba va ta hi himpela swa rivala a swi heli mhani Wena nga nga vuli tani. se ku humelele yini na tibege swi helerile eyi leswi a va swi joyina swa vumeyara va nghenise na swa vutsotsi xikarhi a ha ri na ku ku tshama papo va ni ta ni vonisa hala handle o mani va nyuwana ee va matsonga wehe ee vo Yo, ye lulama lweyi ee va tshema hansi va tshema hansi se wa va yimise milenge na awa tshama loko ku tshama kwala yo we exi phela a na ha ri bizi hala ndlwini since ni tirha hala ka anc va tshama va nyike mintirho yin'wana ya ku- ya ku- ya ku lehaleha Eh, avuxeni mani mi Mm. eyi mi hi vonaku hi nga kwala Eh, hayi ha swi vona ku hanya ku mi ta mi nga la ri tshami ri tlhavini eyi swa tika ni swi tivi ku ni ku yini nkingha hi swo yini hi swo yini mina papa va khomiwile va tele loko u kuma nkarhi n'wananga u nga hlayisa le ndzhaku u ta u ta va pfuxela tatala meyara yini papa va va nga ku swa vumeyara a va nghenisana vu famba va rhoba vanhu papa wun'wana va rhoba vanhu a ah, khale ni yi vona mimhaka leyi maku a ku tshama ku kha ku kolekiwa timali eyi loko ku ri laka ya koho nga ko vo ta goku ntsena mara ya hina va nga yi byela a nga tivi a mi nga tivi nchumu a nga swi tivi lela ni na ta kombela ku vutisa ku hi amukelekile na swa le ndzhaku mi nga ha hlayi hawa me a mi dyalangi mina um eh, loyi mi nga n'wi byela hi loyi wa nkata nkata mina va amukele kwile mi ya nankinga mi hayi le kaya le kaya xikwembu xi ku katekisa xi ta tshama xi ri ku ku katekiseni masiku hinkwawo mm. Guys, unga sabe. Você wanna love me now. Você wanna love me now. Van'wa kume vandzi hleka, va kume na ndzi na nchumu.